Соңгы мәгълүматлар буенча Мордовиядә 43 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Республика районнарында 53 татар авылы бар һәм аларның һәрберсендә дә мәчетләр эшләп тора. Заманында бу якларда данлыклы мәдрәсәләр дә булган. Мордовия территориясендә ике бик кичле мәдрәсә булган. Берсе Ләбәж авылында, Алтары диеп әтелә, вот Мирза Исмаилович анда укыган, бывший министр. образование һәм нидә нижний пешләйдә түбән пешләйдә булган анда җәдидләрнеке булган бик күп шундый абдулла ани гади такташ анда укыган үзгә кешеләр күп күренекле кешеләр чыкканнар Югалтулар белән бергә табышлары да юк түгел. Республиканың иң зур авылы Белозерьеда бүген сигез мәчет эшли. Саран шәһәрендә дүртенче мәчет төзелә. Педагогия институтында берничә ел элек татар теле укытучылары әзерләүче төркем ачуга да ирешкәннәр. Чыгалар анда
учительләр татарча и литературадан, и урысча да. Укытучылар бездә үзебезгә, июньгә районнарга, июньгә илгә җибәрәбез. Күренеп тора, элек-электән бу якларда дини халык яши, әле совет хакимияте елларында да алар, ислам дине йолаларын үтәп, гореф-гадәтләрен саклап яшәгәннәр.

Несмотря на всякие трудности, на всякие беды, они довели и оставили, передали это нам. Татарлар яши торган башка бик күп төбәкләрдән аермалы буларак, Мордовиядә бүген өч мөфтият теркәлгән. Максатлары бер үк булса да, яшәештә кайбер аермалыклар да юк түгел. Традицион исламның кайбер якларын инкарь итүчеләр дә бар. Без традицион ислам дигән шигарь астында инде менә шушы

Где есть мечети, мектебы, медресе, где у мусульман есть устоявшаяся обрядность. Әлбәттә, заманында Идел буенда ислам динен кабул итте ул. Бүгенге Татарстан һәм Болгар белән генә чикләнми. Ислам динен кабул итте татарлар. Татарларның дәүләте ул бөтен Рәсәй, бөтен Россия җирлеге. Татарлар иң беренчедән булып Алтын Урданы оештырылган, аннан инде правопреемник булып Рәсәй дәүләте шушы нигездә оешкан, шуңа күрә бу чаралар бөтен Россия буенча узырга тиеш. Ислам динен кабул иткәч, татар халкы зур үсешкә ирешкән төрле өлкәләрдә һәм Идел буе Болгар дәүләтенең территориясе зур булган, ул Татарстан белән генә чикләнмәгән. Анда Ульян өлкәсе дә кергән, Самар өлкәсе дә кергән, Башкортстан да кергән. Шуңа күрә Бу чараларны үткәрү бөтен татарлар өчен бик мөһим. 1100 еллыкка багышланган чаралар планын Бөтендөнья татар конгрессы инде узган елда ук эшләгән. Андагы чараларның байтагы Россия төбәкләрендә узачак. Ә иң зурсы Татарстанда булыр дип көтелә. Төп чаралар дигән вакытта май аенда 19 нчы, 20 нчы, 21 нчы май көннәрендә, 19 нчы, 20 нчы май көннәрендә Бөтенроссия татар дин әһелләре җыены, 21 нчы майда Изге Болгар җыены шулай ук уздырылу планлаштырыла һәм әлеге чараларның төп темасы да һәм, гомумән, төп концепциясе дә инде ул, әлбәттә, Идел Болгарстанда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланачак. Әлеге бәйрәм тантаналарына Казанга Россия төбәкләреннән, якын һәм ерак чит илләрдән 2 меңгә якын кунак киләчәк һәм анда илебез җитәкчелеге дә катнашыр дип көтелә. Мордовиядән Рамис Сафин, Татарлар.